Team Kujiamini Media, the victorious destiny. Ah, mũthikĩrĩria wakwa na mwĩroreri wa TKM nĩ twacoka mwena wa studio B ngakĩmwĩra tũnyitane wega mũno thabarĩ-inĩ ĩno ĩngĩ

ah, nguo ĩngĩ twekĩra mbũgũ mwaraka no mũthamaki wa ngai na studio citũ twĩna ndungata ya ngai apostle timo na cũcũ wa ndereti arwe karo mũthĩ nĩ oranyitanĩra hamwe na ithuĩ nĩ gũkaroka athiĩ kũgĩra ibuku na karamu nĩwe gũka mũthenya wa ũmũthĩ tũtuĩke kũnyitanĩra nake mena ndungata ya ngai apostle timo kana thukuru wa thuo na tũrareherwo tabarĩra ĩno nĩ mĩtambo ya tkm team kujamini media mwena wa youtube teng'era mwena wa youtube cia mĩtambo itũ na ĩrĩa andũ

kuonana na thank you mũno mokoinĩ Our maku ngai mama wa na nĩ CEO, twahoya ngai wa May God matuinĩ bless you so much. Ndiũĩ kana mũratigua wega. Hello, nĩ ndĩraiguĩka? ahoya ũtuĩke wa kũmwĩka wega na ũtuĩke wa kũmũrathima nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku mwathani gũkĩrĩ ngai ũngĩ ũtariĩ tawe amũkĩra ũgoci kũmũragĩtwo nĩ tondũ nĩ ciaku mwathani wa mũthingu mĩtambo ya mũthenya wa mũthutũkamine na mokoinĩ maku ũtuĩke wa gũtongoria ũtuĩke wa gũtuĩka wega mwathani tũngĩngata tarĩ hamwe nawe ngai nĩ tũrahoya wega waku tũrane hamwe na ithuĩ tha ciaku cikoragwo cigĩkani hamwe na ithuĩ mwathani wothe ũgũka ngai mĩtambo-inĩ ĩno mwathani reke mĩtambo ĩno tuĩke ya kĩrathimo mwathani reke tuĩke kĩguni jehova ũgĩtũguũrĩria mwathani na ũgĩtuĩka wa gũtuĩka wega kuma na ũcine gĩtĩo ciro gũcokerera ngai amukira ugoci ikumi na ĩtĩo nĩ tondũ nĩ ciaku mwathani ndĩretia mũthenya wa ũmũthĩ reke ndungata yaku yagwo reke ithuĩ twagwo ngai ĩndĩ roho waku mũtheru ũrĩa ũguragia mathiri iria nginya ciĩ thiri-inĩ ngai iria citangĩhota kuoneka na maitho kana matũ ma andũ mwathani jehova ngai wa matu-inĩ cituĩke cia kũgũrũ nĩ roho waku mũtheru nĩguo ngoro citũ cigunĩke na tũtuĩke a gwĩkĩrwo hinya mwathani ũtũkũre kuma cioho-inĩ iria citũraga cituohete ũtũkũre kumanagia na, na na na mehia kana na undu uria turakuhete ngai wa matuini jehova ngai tutuhakire macegera mothe na minyororo yothe niguo tutuike aguthii na mbere na rugendo ngai niguo tutuike agukurwo kuma ukombi-ini baba ni twakwirekereria mwathani kana ithuo toria ukwenda thiini wa ritwa ria ngai ngai muri na ngai roho mutheru ona tacokia ngatho na twetiki ithuothe tuge amen amen amen thengiu muno karoro kakiuraga ngagwiciria network yake ni ratrail na na tũtengeretio nĩ mathaa gũtengerio twĩna ndagĩka nĩ twate ndagĩka 40 na ndungata ya ngai akoragwo ĩitainĩ ĩkoragwo ĩ ya time-inĩ so nĩ ndenda waka mĩtambo-inĩ ũtuĩke wa kũcia mĩtambo na immediately immediately mũndũ gwĩtwo Karen Ngacioka

tũkaga haha na nĩgetha tũnorane tũkinyũkithanie na nĩgetha ngũhe ũmenyo na ũgĩ ũrĩa ngai angaithĩirie na nĩgetha ngũteithie hihi waya gũteithĩka ti kuga atĩ nĩ niĩ mũgĩ gũkĩra andũ othe nĩ tondũ thũmbĩ ona ĩ njega ti ya mũtwe wa mũndũ ũmwe tene na tene tondũ ona kĩerũ nĩ kĩiraga tondũ ona korwo ndakorwo ndĩ mũgĩ atĩa naguo ũgĩ wakwa ũkome hamwe na niĩ na mbũi ciakwa mbĩrĩra-inĩ no njage gukorwo ngunite mundu na nikio njukite thiini wa mitambo ino ya eh, ya timu kujiamini na nigetha twaranagirie nawe tuteithanie tukinyukithanie ni kuri andu makoretwo makiuria ciuria nyingi muno na ni njui ni tukumacokeria na ona aria makoretwo makiuria eh, na na aria makoretwo makihura thimu riu onao ni njui no magĩthikĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twarĩ nawe haha mũthenya wa eh, saturday na tũgĩkĩaranĩria nawe na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ rĩu ningĩ nĩ toka- nĩ tuoka na nĩgetha twaranĩrie maũndũ merĩ kana matatũ marĩa marigithagia kana makahingithia mũndũ hĩndĩ ĩrĩa e mũgendere-inĩ wake wa maũndũ kũringana na eh, taito ya gĩbindi gitũ gĩkĩtagwo mbũgũ mwaraga gĩthurano na ũthamaki wa ngai kĩa mũndũ kana nĩ gwetha ũhonokio na ũthingu wa mũndũ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩra nĩ mũikarĩre wa mũndũ na nĩ ndakũria ngĩkwĩra kĩrĩra nĩ mũikarĩre wa mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ naguo ũthamaki wa ngai nĩ ũrĩa ngai ahete mũndũ ũgaikaraga thĩinĩ wake na nĩgetha akoragwo na thayũ na agetũragĩra na thayũ nĩ ũndũ ũcio nĩ ndĩracokia ngatho nĩ tondũ wa andũ arĩa makoretwo magĩtũnyitĩrĩra na andũ arĩa makoretwo makĩaranĩria na ithuĩ na njĩra o yothe

ngauga ũngĩkona mbia ĩteng'erete yoete mũting'o wa igũrũ ĩgateng'era ĩkaingĩra riko ũgwati ũrĩa yorĩra nĩ mũhiũ gũkĩra mwaki nĩ ũndũ ũcio karibu sana thĩinĩ wa mĩtambo itũ ya tkm na nĩgetha twambĩrĩrie gũkinyũkithania nawe maũndũ marĩa tũkoretwo tũkĩaria matukũ macio mahĩtũkĩte no maũndũ mahũthũ na no maũndũ maritũ

tukagia akĩmenyaga harĩa erekeirie itimũ rĩake nĩ ũndũ ũcio mũthenya wa ũmũthĩ itekwenda gũcokera maũndũ marĩa tũkoretwo twĩ namo nĩ ngwenda ngũtirithie kahora na nĩ ngwenda ngwarĩrie ciugo o hũthũ mũno kũringana na harĩa twakinyirie nĩ twaririe ũhoro wa andũ arĩa makoretwo mohetwo na magongona na tũkĩaria ũhoro wa igongona iria ciohaga andũ na tũgĩcoka tũkiuga gĩtũmi tũkiuga nĩ kũrĩ andũ matũraga thĩinĩ wa ũkombo nĩ tondũ nĩ marutĩirwo magongona ma kũmoha nĩ kũrĩ andũ angĩ nao matũraga thĩinĩ wa wa ũkombo nĩ tondũ wa maũndũ marĩa makoragwo me namo na magongona na ici na igongona cia kwao hamwe na ũguo nĩ twahutirie maũndũ mangĩ tũkiuga atĩ nĩ kũrĩ wamũro nĩ kũrĩ andũ mamũranaga na kana kwĩna kĩndũ gĩtagwo wamũrani wamũrani tũkiuga na wa mũra wa mũthemba wothe na tũkĩheana ngerekano tũkiuga atĩ no tũtue o na ithuĩ atĩ no tũhotage kũhũthĩra kĩndũ kĩa mũthemba mũna na nĩgetha tũgagĩtua atĩ ũcio nĩguo mũtugo ũrĩa tũrĩrũmagĩrĩra na nĩguo mũndũ mũthũngũ awĩtaga doctrine kana mũtugo kana ũrutani ũrĩa andũ marutanaga thĩinĩ wa makanitha mothe wamũrani ndũhanaine na thĩinĩ wa mĩkĩre ya maũndũ eh, andũ thĩinĩ wa mĩtugo yao ya ũndũire o andũ nĩ mamũranaga na mĩtugo ya kwao ngwendaga kuga atĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ũngĩthiĩ thĩinĩ wa gĩtina gĩa kũrinũ kana itina-inĩ cia kũrinũ nĩ ũkoraga nĩ mamũranaga na mĩamũranĩre ngũrani nĩ kũrĩ andũ metĩkĩtie ũbatithio wa maĩ maingĩ nĩ kũrĩ andũ maba- ma- metĩkĩtie ũbatithio wa kũgeithio na ngeithi nĩ kũrĩ na naguo ũbatithio wa roho mũtheru nĩ kũrĩ angĩ metĩkĩtie ũhoro ũbatithio ũcio wa roho mũtheru ona magacoka magetĩkia ũhoro wa maĩ- wa gũbatithio na maĩ maingĩ nĩ ũndũ ũcio nĩ kũrĩ andũ angĩ nao metĩkĩtie ũhoro wa kũhĩtũkĩrio bendera-inĩ nĩ kũrĩ andũ metĩkĩtie ũhoro wa o tũmaĩ o tũnini nĩ kũrĩ andũ mawĩtĩkio icio nĩcio ciĩtagwo morutani na mawĩtĩkio rĩu nĩ ũndũ ũcio kwa- wamũrani naguo ũhana o ta ũguo nĩ kũrĩ andũ twĩtaga ndani ahonoki twĩtaga maĩ maingĩ na kana gĩtina kĩa nabii na atũmwo nao andũ acio nao nĩ metĩkĩte atĩ no nginya mũndũ abatithio na maĩ maratherera rĩu naguo ũhoro wa, wa, wa ũbatithio ndũkoragwo na ngarari thĩinĩ wa maandĩko na ndiendaga tũgĩe na ngarari thĩinĩ wa maandĩko ona hanini tondũ ngarari nĩcio irehaga rũmena ũndũ ũrĩa ũngenagia nĩ atĩ mũndũ nĩ ũndũ ũrĩa amenya nĩ ũndũ ũcio ũndũ ũrĩa ndĩrenda gũkũmenyithia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda ũtuĩke watho thĩinĩ wa ngoro yaku na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrũmĩrĩra maũndũ

thĩna ũrĩa ũkoragwo wĩ mũnene mũno ithuĩ akristiano nĩ twĩrĩgagĩrĩra muoyo wa tene na atĩ ona mũndũ korwo akua no agathamaka rĩngĩ thĩinĩ wa ũthamaki wa ngai na thĩinĩ wa wĩtĩkio wa mũkristiano nĩ akoragwo oĩ atĩ ona korwo akua no agathamaka rĩngĩ thĩna wa mũtugo ũrĩa tũkoragwo twĩ naguo na ti kuga atĩ nĩ mũũru no nĩ tũtigaga icunjĩ iria ikoragwo itarĩ njega tũgaicigĩrĩria na tũkaitege na ingĩ tũkairiganĩra tũgĩkeria tũkiuga tũtingĩhota gũtũra thĩinĩ wa thĩrĩra na tũtingĩkĩhota gũtũra thĩinĩ wa ira tũtingĩhota gũtũra thĩinĩ wa, wa, wa, wa mĩndĩga tũtingĩhota gũtũra thĩinĩ wa nyamũga

ũyũ ndarĩ atĩ wakua nĩ wora no na andũ nĩ moĩ atĩ mũgĩkũyũ nĩ wora wakua nĩ wora mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũhĩtũkĩra kĩndũ gĩgwĩtagwo magongona magongona nĩ ma mĩthemba mĩingĩ na magongona eh, tukiaria horo wa magongona umuthi umuthi tukubatie kwaria horo wa igongona ria wa muro horo wa magongona ma mugikuyu maingi muno me ma mburi makoragwo me magongona maria metikirikite o tiga igongona ria kuhaka ngoma ni kuri igongona ritagwo ria kuhaka ngoma uguo ni kuga nĩ kũrĩ mbũri ĩthĩnjagwo nĩ tondũ wa gũkiria ngomi iria ciarahũkĩte na ngomi iria ci- ci- ciarahũkĩte nĩ irehaga ma- mathĩna ũgakoraga atĩ nĩ kũrĩ andũ mambagĩrĩria kũrota iroto njũru kũringana na atĩ nĩ kũrĩ ngomi cia mũthemba ciarahũkĩte kũringana itha mwarĩ na kĩrĩko na ũkoraga thĩinĩ wa magongo ngomi nĩ makoragwo mena pattern pattern nĩ kuga angĩkorwo mweri wenana mweri wenana nĩguo ng'ania a- akuire ũgakoraga ng'ania ũcio ũngĩ nake eh, mweri wenana nake ũcio ũngĩ akuire ũguo ũgakoraga ũcio ũngĩ ta rĩu thĩinĩ wa kĩgongona kĩrĩa gĩthamakaga thĩinĩ wa kenya mweri ta ũyũ wenana eh, nĩ ũkoraga atĩ nĩ kũrĩ andũ Ĩĩ, mahurũkaga thĩinĩ wa mweri wa enana atongoria aingĩ mũno na ikuũ nyingĩ mũno nĩ cionekaga thĩinĩ wa mweri wa enana na mweri wa dithemba na icio nĩ igongona cia ngomi nĩ tondũ nĩ harĩ kĩrĩko kĩa andũ na tĩri

nĩ ngai wa arĩa me muoyo ti ngai wa arĩa akuũ nĩ ũndũ ũcio eh, ũhoro wa igongona rĩa kũhaka ngoma eh, nĩho wako ũkoraga atĩ andũ nĩ mararuta magongona either rĩa mbũri kana rĩa ng'ombe nĩ nĩgetha angĩkorwo nĩ kũrĩ roho ũthĩnjagĩrwo kwanyu mwaka ũcio warĩkia gũthĩnjĩrwo okorwo nĩ gĩkuũ gĩkoragwo hĩndĩ ĩyo gĩgakorwo nĩ gĩathenga nĩ ũndũ ũcio twakiuga atĩa maũndũ mamwe ma marĩa makoretwo me maritũ mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya andũ nĩ gũtigithũkania na kwenda kũmenya kana nĩ kũmenya igongona rĩu nĩ rĩa mũthemba ũrĩkũ na rĩkagwo nĩ kĩ waingĩra thĩinĩ wa ũkristiano kana waingĩra thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro na nĩngenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩkanĩro gĩkwaria ũhoro wĩgiĩ igongona o rĩothe rĩa thakame eh, ti kuga atĩ nĩ rĩũru no nĩ kũrĩ mĩrutĩre ya magongona ma thakame matakoragwo me metĩkĩrĩku wa mbere musa kana ngai akĩaria na musa akĩmwĩra atĩrĩrĩ mũndũ angĩtuĩka atĩ nĩ egũthiĩ kũruta igongona rĩa mwaka nĩ tondũ wa kũhoroherio mehia make rĩ nĩ akaruta ndegwa kana nĩ akaruta ndũrũme na angĩkorwo ti mũndũ wa ũk- ti gĩtonga na ti mũndũ wĩhotete nĩ akaruta ndirahũgĩ igĩrĩ ona kana ndutura igĩrĩ na macio nĩmo maũndũ mamwe ma marĩa andũ mabatiĩ kũmenya hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arerwo nĩ kũruta ndegwa rĩ nĩ yake hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arerwo nĩ kũruta ndũrũme rĩ nĩ yake na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arerwo nĩ kũruta ndutura kana ndirahũgĩ nĩ ciake gĩtũmi kĩnene mũno kĩrĩa gĩatũmaga nginya eh, ngai arute mũrũ wake wa mũmwe no gĩkĩ kĩmwe atĩ gĩkũri kĩa muoyo wa mũndũ nĩ muoyo ũngĩ maandĩko makauga gĩkũri kĩa muoyo wa mũndũ nĩ ũtonga wake na ndũngĩhota gwĩkũra na kĩndũ kĩnini wĩ mũtongu na tondũ ngai nĩwe mũheani agakiuga ũngĩkorwo nĩ ũmenyaga wee wĩ mũtongu nĩ ũrabatara gũkũra muoyo waku na ndegwa ambapo ĩigana ĩ- ĩ- nĩyo yaringithanagio na ũtonga ũrĩa wĩ naguo na ũngĩgĩkorwo ndũrĩ mũtongu mũno nĩ ũrabatara kũmenya atĩ ũbatiĩ kũruta ndũrũme kana mbũri ambapo ĩyo mbũri nĩyo ĩkũrũgamĩrĩra mũigana wa ũtonga waku ũguo nĩ kuga nĩ hanina nĩ mũndũ ũrĩa mũtongu aigananĩirie na ti gũtonga atĩ mũno no nĩ mũndũ wĩhotete no ahote kuona mbũri no ũngĩgĩkorwo wĩ mũthĩni ũngĩkorwo wĩ mũthĩni ũkerwo nĩ ũrabatara kũruta ndutura igĩrĩ kana ndirahũgĩ igĩrĩ conclusion ya maruta ĩkauga atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũtabatiĩ kũruta kĩndũ ona angĩkorwo ndarĩ ũguo nĩ kuga atĩ thĩinĩ wa igongona kana thĩinĩ wa kĩgongona kĩa ngai gĩtithiagwo moko matheri nĩ ũguo ongorwo he gĩtonga kĩrute ndegwa na angĩkorwo we ndũrĩ mũtongu no no wĩhotete ũrute ndũrũme kana nĩyo mbũri ongorwo ti ũguo angĩkorwo ndũrĩ nĩ wĩtĩkĩrĩtio kũruta ndutura igĩrĩ nĩ kana ndirahũgĩ igĩrĩ hau nĩ tũrĩũka ũhoro wĩgiĩ maruta rĩu twakiuga atĩrĩrĩ andũ arĩa marĩtie ũhoro wa magongona andũ arĩa marĩtie ũhoro wa magongona atĩ nĩ marabatara kũmenya ũhoro wa magongona ma wamũro rĩ wamũro to nginya ũhanane na ũrĩa ũngĩ nĩ tondũ ona mawĩtĩkio matihanaine no wĩtĩkio gacũmbĩrĩ kaguo rĩ nĩ kũmenya atĩrĩrĩ jesu kristo nĩ akuire nĩ tondũ wa mĩoyo itũ na nĩ kũrĩ kĩĩrĩgĩrĩro gĩa atĩ nĩ kũrĩ muoyo thutha wa gĩkuũ hau nĩho ũhoro ũrĩa mũnene ũrĩ na hau nĩho ndĩrenda tũhutie andũ arĩa maragia ũhoro wa wa mũro wa mbũri kana mũndũ ũrĩa wamũragwo na mbũri kũringana na atĩ nĩ kũrĩ andũ arĩa mathiaga kwamũrwo na tũkĩaria tũkiuga atĩrĩrĩ wĩitĩrĩrio wa maguta wa mũndũ mũndũ aitagĩrĩrio maguta nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ nĩ aiyũkĩtie mũmũitĩrĩria na araitĩrĩrio maguta nĩgetha kĩrĩa gĩothe angĩkorwo enakĩo kana ũhoro ũrĩa othe ũngĩkorwo enaguo aũkũgaithĩrie wee

kaingĩ na kaingĩ ũthomithagio athĩnjĩri ngai na kana ũka- ũ- ũ- ũgathomithio andũ arĩa marakĩamũrana kana arĩa makĩamũrĩtwo ũndũ ũrĩa harĩ nĩ atĩ angĩkorwo nĩ ũgũthiĩ kwamũrwo nĩ ũrabatara gũitĩrĩrio maguta ngũrie kĩũria kĩmwe ũraitĩrĩrio maguta

nĩ tondũ gũtirĩ ndegwa ũngĩkiuga atĩrĩ no ĩhote kuma maguta makwa makwamũra mũndũ ona ndirĩ ndaigua actually no igongona no ũrĩrute rĩa ndegwa no no ngĩruta igongona rĩa ndegwa kũringana na, na, na mũtungatĩri waku kana mũnene waku akwĩra akwamũre na mwamũrĩre wa mũthemba ũrĩkũ ũrute eh, ndegwa ĩrĩ igongona no angĩkorwo nĩ ũrĩitĩrĩrio maguta maguta ũrĩitĩrĩrio ma ng'ondu ĩrĩa ĩrĩrutwo kana ĩrĩa ĩrĩ kana maguta marĩa marĩ tha- eh, eh, tũ- tũ- tũ- twĩtaga atĩa marĩa marĩrutwo thĩinĩ wa kĩmengemenge kĩa ndũrũme ndĩrenda kwaria njuge atĩa maguta marĩa rĩ angĩkorwo nĩ wa mũro nĩ ũrabatara kũmenya atĩ kĩrĩa ũramũrĩrwo nĩ mĩoyo ya andũ na mbũri ĩrĩa ĩrutwo nĩyo ĩbatiĩ gũkorwo ĩrĩ igongona namo maguta marĩa nĩmo ũbatiĩ gũitĩrĩrio ũguo ndũkũnjĩra atĩ ũkũndehera ciringi mĩrongo ĩtano nĩgetha ũcoke ũturie maru haha nĩgetha njoke ngũitĩrĩrie maguta ma mĩtamaiyũ na nĩ ndĩrenda ũkĩgeria nĩgetha and- andũ makĩgeria kũni understand mĩkĩre ya maũndũ nĩ ngũrani na ndakwĩra atĩrĩrĩ ndewa no nengerwo ihana ta rĩaki rĩa kũhaka andũ arĩa ma- ma- ma- marakwamũra no angĩkorwo nĩ ũrĩitĩrĩrio maguta ũrĩitĩrĩrio maguta marĩa mariuma thĩinĩ wa mbũri ũguo na kana nĩ ũkũrutĩte ndegwa nĩ ũrĩ- nĩ ũrĩ- nĩ ũrĩ- nĩ ũkũmĩkisho atĩ nĩ ũrĩruta mbũri macio metagwo mawamũro na ti kuga atĩ igongona rĩrĩa rĩa mbũri ti kuga atĩ nĩ rĩa kũhakĩra ngoma no nĩ rĩa kũhaka ngoro ya mũndũ ũrĩa mũkwamũri tondũ gũkenũka kwayo nĩkuo gũgũtũma ũgae kĩheo kuma thĩinĩ harĩ we kĩndũ kĩrĩa ũngĩruta ũngĩrutĩra mũndũ maandĩko maugaga atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũngĩtungata mũnabii tondũ nĩ mũnabii agayaga kĩheo kĩa ũnabii ũguo wamũro nĩ kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo niĩ ndĩ mũtũmwo na niĩ nĩ ndĩkĩheo onokorwo nĩ gĩa kũhonania kana gĩa gwĩka deliverance kana gĩa kũringa ciama kĩrĩa gĩothe ndĩ nakĩo ndarĩkia gũkwamũra batiĩ gũkũgaithĩria iheo icio kũringana na gũkenũka gwakwa kwa ngoro na ngĩheana example hĩndĩ ĩngĩ last time ngiuga wega mũno ngiuga wega mũndũ wĩtagwo elija amũrire mũndũ wĩtagwo elisha na kwamũra elija nĩ kuga atĩrĩrĩ ihinda rĩrĩa rĩakinyire elisha nĩ anyuĩte ũnabii wothe ũrĩa warĩ thĩinĩ wa elija nĩ kũrĩ kũndiu duplicate kwamũra nĩ kũ duplicate na gũ- gũ sanctify kweheria kĩndũ kĩrĩa okay kweheria kwamũrania mũndũ gatagatĩ-inĩ ka rũru na nĩkĩo gĩtũmaga tũhoe tũkoga atĩrĩrĩ ithe witũ ũrĩa wĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo it is setting apart nĩ kweheria ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũramũrwo nĩ kũrigicĩrio ũrarigicĩrio nĩgetha ũt- ũkũrĩkanage wĩ gatagatĩ-inĩ kao nigetha weherio gatagatĩ-inĩ ka ng'ondu na nĩkĩo gĩtũmaga wone kaingĩ na kaingĩ mũndũ mwamũre ona ũngĩthiĩ handũ kĩgongona-inĩ nĩ ũgiragio gũikarania gatagatĩ-inĩ ka ng'ondu tondũ waga ũrĩ- nĩ ũrĩkĩtie kwamũranio nacio tondũ we ũbatiĩ gũkorwo we wĩ mũrĩithi no ndũrĩ mũrĩithio ũguo wĩ mwena ũrĩa ũngĩ nĩ ũrĩkoraga atĩ nginya ona mũtungatĩri arĩ ona thĩna angĩkorwo we nĩ wamũrĩtwo na mwamũrĩre wa kweherio gatagatĩ-inĩ ka ng'ondu ngwendaga kuga atĩrĩ tũkĩaria ũhoro wa magongona andũ arĩa maragia ũhoro wa magongona ma wamũrũ ti kuga atĩ kwamũrwo na mbũri nĩ kũũru no njoke njere hau angĩkorwo we nĩ gũitĩrĩria ũita- angĩkorwo nĩ maguta mũitanagĩrĩria to nginya ũitanagĩrĩrie maguta ma mĩtamaiyũ to nginya it is not a must na tũ- tũtigwo kiuga atĩ no nginya ũkĩrũmĩrĩra ũrĩa ithuĩ twĩkaga aca andũ nĩ marĩ maũndũ maingĩ mũno mekaga mena mĩtaratara yao ĩrũngĩrĩire mũno ngai-inĩ bata nĩ ũkorwo atĩrĩrĩ ũguũrio wa ũndũ ũrĩa ũreka na igongona rĩrĩa ũreka na ũguũrio ũrĩa wĩnaguo na ũgĩ ũrĩa ũhetwo nĩ ũrarũmĩrĩra kũringana na mũtaratara waku na ngai tondũ for one nĩ kũrĩ igongona ingĩrutĩra mũndũ mũthenya wa ũmũthĩ haha na mũndũ ũcio athirwo nĩ thĩna wake na mũndũ o ta ũcio rĩ eh, hake mũndũ ũngĩ ta ũcio ndĩmũrutĩre igongona na mũrutĩre ũngĩ nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩa ũguũri ũrĩa ngai ahe ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa mangĩ mangĩmũkora ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũramũrwo nĩ kũirigĩrwo ũrairigĩrwo nĩ- okay kũ- kwamũra nĩ ta kuga atĩa ta rĩu ũngĩoya itumbĩ ũrĩkĩre thĩinĩ wa ngirathi ĩiyũrĩte maĩ kwamũra nĩ kuga atĩrĩrĩ wĩikie guoko gwaku thĩinĩ wa ngirathi ĩyo maĩ-inĩ weherie itumbĩ rĩu ũrĩamũranie na maĩ ũrĩ set apart nĩgetha rĩikarie nĩgetha rĩtige gũcoka gũtukana na maĩ which that is what we call eh, ku- eh, kwamũra kwamũra nĩ to setting apart ngakiuga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ andũ angĩ nao metĩkĩtie ũhoro wa wamũro ũtarĩ wa maĩ kana ũta- ũtarĩ wa, wa, wa maguta kana ũtarĩ wa mbũri kũrĩ mũndũ ũngĩ nake wĩtĩkĩte ũhoro wa wamũro wa roho mũtheru ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ- hena direct conversation ya mũndũ ũcio na ngai ĩrĩa ingĩhota kũmwĩra atĩrĩrĩ ũrĩa abatiĩ gwĩka at that juncture ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio no agwĩte akwĩre atĩrĩrĩ akũgeithie akũgaithĩrie we edubricate spirit yake ũmĩgae o kumania na hau acoke angĩkorwo ena maguta ma igũrũ kũringana na ũhoro ũrĩa ũkũhe kana kũringana na ciugo iria arĩ aria nĩ gũkũgitĩra egũkũgitĩra na akwamũranie na ng'ondu kũhĩtũkĩra ciugo iria arĩ aria kũhĩtũkĩra ciugo iria maũndũ maya namo monekanaga na anabii haya tũingĩre thĩinĩ wa gĩkũyũ thĩinĩ wa mĩtugo ya mũndũ na tũ- na tũrahũthĩra kiugo ũgĩkũyũ tondũ kaingĩ na kaingĩ ithuĩ tũrĩ agĩkũyũ ũguo ndũkũnjũria ũhoro wa rumbwa ngwĩre twaingĩra thĩinĩ wa mũtugo wa mũgĩkũyũ wa mũro naguo hana atĩa nĩguo wĩtagwo gũkunũrwo gũkunũrwo nĩ kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo eh, mũndũ mũgo ena roho wa kũmenya atĩ we wĩ mũndũ mũgo kana we ũbatiĩ gũkorwo ũkĩruta wĩra ta ũrĩa arutaga arabatara gũkũgaithĩria roho ũcio na kĩheo kĩu enakĩo nĩgetha wĩkage ũguo ekaga na rĩu nĩkĩo kĩratũma wone andũ maratukanĩrwo na andũ othe marathiĩ makeranaga atĩrĩ ĩhĩ reke tũthiĩ kwa mbũgũĩ tũkahũrĩrwo mbũgũ my brother wathiĩ kwa mbũgũ ona ũhũrĩrwo mbũgũ thĩna waku ndũgũthira mũthenya ũcio no na arĩa marahũra mbũgũ tondũ ona to aingĩ ona no mekũhurũka ica rĩtarĩ hanene tondũ matigĩtũra tene na tene mangĩthira tondũ matirahota gũkunũra andũ angĩ na mamonie ũrĩa maũndũ macio mabatiĩ gũthiĩ ona ũhoro ũcio no ũgũcoka ũinĩ- ũinĩ- ũinĩkĩrĩre ona ona kũhĩtũka marahĩtũka no ta atĩrĩrĩ we werwo nĩ ũrakunũrwo rĩ nĩ ũrabatara gũikara gĩtina-inĩ kĩo mũkunũrani na nĩgetha ũgae roho ũrĩa arutaga wĩra naguo na ti kuga no nginya akorwo atĩ mũndũ mũgo ũcio araragũra na roho wa ngai na nĩkĩo gĩtũmaga ũigua ũkĩrwo atĩrĩ ago nĩ erĩ ũrĩ ira na wa gwĩthokia icio ndeto nĩ tũrĩaria bandae rĩu ngagĩkwĩra atĩrĩrĩ gũthiĩ kwa mũndũ mũgo it is not a solution ĩyo tiyo solution tondũ finally ona mũndũ ũcio mũgo ata- agĩkorwo nĩ ro- nĩ roho wa ngomi ararahũra atĩ nĩgetha aragũre naguo wĩira ũrĩa wĩ wama nĩ atĩ onake ndarĩ na kĩrĩgĩrĩro ahana mũgĩkũyũ ũcio ugaga wakua nĩ wora na angĩkorwo wakua nĩ wakĩũra rĩ tũngĩkĩrũmanĩrĩra nawe tũthiĩ kũ angĩkorwo we wĩna mũthia

ona acio nao arĩa maheanaga ũhoro wa ma nĩ matahirwo magĩthiĩ magĩtukania ũhoro wa ma na maũndũ rĩu ona matimenyaga eh, nĩ ũhoro ũrĩkũ wa ma na nĩ ũrĩkũ ũtarĩ wa ma rĩu ũhoro ũyũ wagĩũka ũkaritũhĩra andũ rĩu andũ andũ ago nĩ marakunũrana magakunũra ngĩago A- a- akorwo nĩ ahunjia matiramenya kana makunũrane na mũtugo wa, wa, wa ũndũire kana makunũrane na mũtugo wa, wa, wa, wa

eh, warĩkia gũkua ũndũ ũrĩa rĩu angĩhota gũkwĩra wa bata mũno nĩ atĩrĩrĩ atĩ roho ũcio waku nĩ ũrĩũkaga kũrĩ arĩa me muoyo wambĩrĩrie kũmagia how about that ũcio nĩ wĩtĩkio wa mũthemba ũrĩkũ ũcio nĩ wĩtĩkio ũtangĩhota kũrũmĩrĩra ngakiuga atĩrĩrĩ we need to amend nĩ tũtigei kũhĩngĩcwo nĩ tũtige kuona atĩrĩrĩ ta kũrĩ thĩna kana ta tũrĩ ogĩ mũno nĩ tũthiĩ kũhĩngĩcwo tuonage atĩrĩrĩ atĩ thĩinĩ wa mũtugo rĩ tarĩ okuo kwĩna ũma kana tarĩ kuo ngai arĩ no angĩkorwo mũgĩkũyũ we mwene ndarĩ aramenya solution ya mũndũ arĩkia kũhurũka na kũrĩa athiaga rĩ tondũ ndoĩ makĩria ya hau tuoka thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro na nĩkĩo gĩtũmaga nyenda gũthoma kĩrĩkanĩro magongona hingo ciothe magongona marĩa mothe marutagwo magongona marĩa mothe marutagwo eh, he kaũndũ ingĩenda gũkwĩra igongona rĩothe rĩrutagwo rĩgacoka rĩkahappen gũkorwo atĩ nĩ rĩrahũthĩka thakame thĩinĩ warĩo ngwaria icigo ici na ngwaria thĩ yothe ĩgĩthikagĩrĩria angĩkorwo harĩ wĩra ũngĩ ũrĩruta na thakame okorwo ti gũthika ũrĩthika tĩri-inĩ igongona rĩu ti valid kĩũngai igongona rĩu it is invalid igongona rĩothe angĩkorwo ũrĩtema ũrĩtheca mbũri ũũ thakame ĩtherere kana rĩo nĩ ngui igongona rĩu nĩ invalid ngwenda kuga atĩrĩrĩ eh, ngwenda kuga atĩrĩrĩ

igongona na nĩkĩo gĩatũma waigua ndaria ndauga atĩrĩrĩ ũhoro wa igongona o rĩothe mũkaruta rĩ rĩa mbũri kana rĩa ng'ombe thakame ĩtuĩke he handũ ĩrarĩo igongona rĩu ti valid igongona rĩu ti rĩa ngai nĩ harĩ ngai ĩngĩ ĩrutagĩrwo igongona rĩa mũthemba ũcio na nĩ ũndũ ũcio ngwendaga twambe twa- twarie na karoto ndĩrakimuona harĩa akũhe kiugo kĩmwe nĩgetha na ni ngũharĩrĩrie ngwĩre kĩrĩa gĩtũmaga we ũrĩa we ũrĩaga mĩtura we ũmenye mũtikoragwo mwĩ rũmwe na ngai ngwĩre gĩtũmi kĩa kĩrĩa gĩatũma ngũgerete njĩra ĩyo yothe nĩgetha ngũtwarĩrĩre ũhoro wĩ- wĩgiĩ maũndũ ma wamũrũ na ngwĩre ũhoro wa kũrĩa thakame

Eh, thengiũ mũno eh, mũtungatĩri Ngai akũrathime na gwĩke wega nĩ watũtwarithio wega biũ nĩ ma ndĩrathiĩ ngĩcokaga tondũ mĩtambo yakwa ĩrathiĩ ĩkĩnjikagia nja no nĩ ndĩrakena nĩ tondũ ndĩragiana nayo o ũrĩa ingĩhota nĩgetha ndigĩrĩre nĩ twanyitanĩra o wega nĩ thengiũ mũno nĩ ngũcokia ngatho kũrĩ we mũtungatĩri nĩ ũndũ wa nĩ watũtwarithio wega ũhoro wĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ ũiti wa thakame Na he handũ ndaigua ha makĩ nginya ndaigua ndahahũka, aah warĩkĩrĩria atĩ ha kũrĩa mũtura, niĩ tondũ nĩ kuma ndanarĩa mĩtura, hau nĩ ũgũka nĩ ũgũ hau nĩ ũgũka ũthererie wega tondũ niĩ ndona rĩu haha ndiũĩ ndĩrabatara kĩ tondũ mĩtura ma ndirĩ ndamĩtiga bara-inĩ. Hau nĩ ũndũ ũngĩ, okay nĩ ngwenda kwamba gũcokeria ngatho mwĩroreri ona mũthikĩrĩria tondũ nĩ ndĩramenya kwĩnao me maingĩrire na kwĩnao nginya maratũthikĩrĩria me me senior manji, na nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho mũno. Thengiũ mũno inyuĩ mũkĩte, Ngai wa muoyo amũrathime. Nĩ ndĩramuona inyuothe, mũndũ ũgwĩtwo Faith Julius, Leah Kamau, nĩ ndĩramuona Wangarĩ, na mũrĩ aingĩ mũno mũno mũno mũno mũno, na nĩ ndakena kwĩna Bishop Kĩama, thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũka, Tabie Wangarĩ, thengiũ mũno. Ashirũ Margaret my sister, God bless you. Thengiũ mũno Doris K. Njenga, our mom CEO, thengiũ mũno, Ngai akũrathime na agwĩke wega. Shiko wa Mwau, nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũka, eh, nĩ ndakena mũno mũno tondũ nĩ mwĩkinyĩtie na njĩra nene. Thate ya Ngoma nĩ ndĩrona nĩ nĩ ũkire na nĩ ũtĩte andũ aingĩ biũ, thengiũ mũno mũno mũno mũno mũno nĩ ũndũ wa wĩra mwega mũtuĩkĩte a kũruta. Yeah, na hena kĩũria kĩũrĩtio haha. Aca nĩ gwĩtana, thengiũ. Eh, God bless you so much. Mũthi, eh, mũndũ ũgwĩtwo uh, Pastor Thuo, thengiũ nĩ ũndũ mũtungatĩri ya, ya Ngai yone, yo- no nyende watwĩra mandĩko marũ marũ ma ma marauga ũgatwĩra. Hena kĩũria kĩrorio haha nĩ Faith Julius, na nĩ ũgũcokia, kĩũria kĩrorio haha nĩ Faith Julius, nĩ arenda ũmũcokerie. Na nĩ ngũkũnyita ũgeni o rĩngĩ nĩ getha ũũke ũthiĩ na mbere. Thengiũ mũno nĩ ndaigua eh, Faith Julius aroria atĩ angĩkorwo a- a- ndagweta ibuku tũgathoma nĩgetha nĩgetha magakĩmenya nĩ maandĩko marĩkũ nĩ ũndũ ũcio ũndũ ũcio nĩguo mwega makĩria nĩ wega twagweta ibuku tũkarĩthoma wa mbere ũhoro wa thakame kana ũhoro wĩgiĩ magongona matiambĩrĩria twarire tũkiuga okay ndituĩkaga nĩ nĩwe mwĩroreri kana mũthikĩrĩria ndakwĩrire ngĩkwĩra atĩrĩrĩ eh, o igongona rĩa mbere na nĩ twarire tũkiuga muoyo ũkũragwo na muoyo ũrĩa ũngĩ tũkĩrĩa tũkiuga atĩrĩrĩ igongona rĩa mbere thĩinĩ wa maandĩko nĩ arutirwo nĩ ngai na ngai akorire adamu mena hawa mũgũnda-inĩ wa edeni marĩte itunda makamenya me njara narĩo itunda rĩrĩa marĩire rĩarĩ rĩa gĩkuũ na hĩndĩ ĩrĩa ngai okire tondũ nĩ amerĩte mũndũ wothe ũkarĩ itunda nĩ agakua-rĩ akĩona nĩ wega handũ ha amorage orage kĩndũ kĩngĩ ithenya rĩao ndiĩ kana hau nĩ tũraranĩria na mũndũ ndĩna kuga atĩa ngai oe mbũri arĩkia kũmĩũraga akĩhumba adamu rũa ũguo-rĩ nake o toguo hawa ngai akĩũraga ng'ondu agĩcoka akĩhumba hawa karũa rĩu nĩ igongona rĩa mbere rĩrĩa ngai arutire rĩa gũkũra mũndũ kuma kũrĩ gĩkuũ tondũ ngai nĩ arĩ na raiti ya kũ make sure atĩ adamu nĩ akua instantly o hau ehĩirie o hau arĩrĩire itunda no nĩ acokire agĩtũra na agĩciara ciana ciarĩ nyingĩ wa mbere ngai arĩtie akauga atĩrĩrĩ muoyo wa kĩndũ ũkoragwo thĩinĩ wa thakame no tutarakinya hau nĩ ngwenda gũkwĩra kaũndũ kamwe atĩ ngai arĩkia kũhora adamu na arĩkia kũhora hawa tũthiĩ na mbere tũnyite na igongona rĩa mbũri ũrĩa harĩ nĩ atĩrĩrĩ atĩ nĩ marĩkire macokire makĩingatwo thĩinĩ wa, eh, wa mũgũnda wa edeni maingatwo thĩinĩ wa mũgũnda wa edeni ũndũ ũrĩa hathire nĩ atĩ eh, eh, kumania na hau oh my god

thutha wa adamu na hawa kwĩhiana makĩengatwo thĩinĩ wa mũgũnda instantly nĩ kwarĩ na ũhoti wa ngai kũmoragĩra o hau no rĩu ngai handũ hamorage oragire mbũri ithenya rĩa adamu agĩcoka akĩũraga mbũri ithenya rĩa hawa agĩcoka akĩmahumba tũrũa tũu ndĩrenda kuga atĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ atĩ igongona rĩa mbere rĩrĩa mambire kũruta rĩarĩ rĩu na marĩkia kũruta igongona rĩu na acokire hagĩthiĩ ũndũ ũngĩ atĩ mũndũ wĩtagwo eh, kaini kana mwana ũrĩa maciarire kana mwana ũrĩa marigithathire etagwo kaini na mwana ũcio marigithathire eh, marigithathire rĩ ũcio wĩtagwo kaini rĩ eh, gwathire atĩa mwana ũcio marigithathire marigithathire mwana wa gĩkuũ

gũita nyamũ thakame ahonokia mĩoyo yao halo ha nĩ tũrakũigua you are very nĩ clear ndarĩria mũndũ thank you nĩ ũratwarithia arĩkia gũita nyamũ thakame ahonokia mĩoyo yao arĩkia kũhonokia mĩoyo yao nĩ gwacoka kwagĩa ũndũ ũngĩ makĩrigithatha gĩkuũ tondũ itunda rĩrĩa marĩte rĩarĩ rĩa gĩkuũ marigithatha gĩkuũ mwana ũrĩa Amen. Amen. wa Ũguo nĩ aratinĩka ndiramenya nĩkĩ no mũtigakĩũre mĩtambo-inĩ thengiũ mũno mũndũ gwĩtwo Susan wa Gĩtuto ũkauga tune in John Wachira ũgakiuga you tune in ndungata ya Ngai ndaku nĩ ũratũigua nĩ ũrathiĩ ũkĩũraga network yaku nĩ ĩrathiĩ ĩkĩũraga no nĩ tũrakĩmenya atĩ mĩtambo ona yathũka no tũgũbunjia mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũtere ndungata ya Ngai na thengiũ mũno mũthikĩrĩria wakwa ndũgatege tũre mĩtambo maũndũ mothe nĩ very good na very nice ithuothe twanakorwo kwĩna ũndũ ũ- ũngĩkũra mĩtũrĩre ũmenye caitani no aikagia kĩ ngari thiĩ na mbere na kũitacindĩra mĩtambo itũ nĩguo tũigue ũma tondũ ngai caitani endaga tũhithwo thiri ya ũhoro harĩa ũrĩ nĩguo tũtũre ũkombo-inĩ but we refuse in the name of jesus ndamenya ndungata cia ngai mwĩrĩ ndi karo ndakuna nĩwacoka karibu sana na ndĩrenda kũikia ndungata ngai no ndĩrona nĩ yacoka karibu karibu karibu ndungata ya ngai aha Ah, ndĩrenda ume ũcoke rĩngĩ ndungata ya ngai ume ũcoke rĩngĩ nĩ tondũ nĩ wamba kũhang and ah, nĩ ndĩretikia ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku ndĩrenda macoke rĩngĩ na ndũgatige tũre mĩtambo ya mũthikĩrĩria wakwa thiĩ na mbere na kũnyitana hamwe na ithuĩ na ũthiĩ na mbere na kũnyitacindĩra mĩtambo nĩ tondũ ũrĩa hothe hakinya nĩ ũma na deliverance ya andũ ĩngĩ ũka thirikari no ũkaga na agaikia thari ahĩtwo nĩ ũcio ũndũ tũreka basi ithuĩ tũmũkiria mahotani tũtingĩhoteka nĩ tũĩ tũrĩ ahotani tũtingĩhoteka na ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku Ngai witũ nĩ mwega na mĩ- mwĩhokeku Ah, ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku Ah, nĩ tondũ watha no tugi wake Ah, nĩ thengiũ mũno mũthikĩrĩria wakwa ngakĩhoka wĩ hau Ah, ngakihoka wĩ hau Ah, na no tũrathiĩ tũnyitanĩire wega very well na very good rĩu amuo nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku ndona no mũracoka mũtigathiĩ tũhoerei tuge nĩ ithuĩ arangĩri thĩinĩ wa glorious movement rekei tũrangĩre mĩtambo tondũ ngai nĩkĩo akũigĩte hau wĩre ngai nĩ waregana na mĩtambo kũra nĩ tondũ nĩ he ũndũ ngai arenda gũtũguũrĩria caitani arenda kũrehe mbroko no ithuĩ tũtikwenderio guoya nĩ caitani tondũ tũrĩ a ngai mũnene Ngai ũrĩa ũtahotagwo Ngai ũrĩa ũtũhotanagĩra tene na tene ndeja kwĩra atarudi tu akiwa very clear na very loud amen karibu uh, sana ndungata ya Ngai ona Karo no agũcoka Eh, hena mũndũ eh, okay, hena kaũndũ tũkwaragia tũkoga atĩrĩrĩ mũndũ wĩtagwo kaini kaini nĩwe warĩ irigithathi rĩa adamu na hawa na kaini nĩwe woragire abiri na kaini arĩkia kũraga abiri maandĩko mararia makauga atĩrĩrĩ thakame twambĩrĩria ũhoro wa thakame hau Rĩu ũhoro wa mĩtura Oh, no. Eh, Ka- Thank you mũno ka- kũmanirĩria. Al- Tramway. Mhm. Thank you. Ndarakuga atĩa? Eh, kuga atĩ tũingĩre thĩinĩ wa mĩtura direct. Rĩu ndĩra kũruta ũhoro wa mĩtura harĩa yambĩrĩirie. Ngai kana thĩ- kĩrĩkanĩro kĩratwĩra atĩrĩ, thakame nĩ ĩkayaga. Thakame ya mbere ĩrĩa yaitirwo ya mũndũ ya mbere yarĩ ya nyamũ no ya mbere ya mũndũ ĩrĩa yaitirwo yaitirwo ya ya biri maandĩko magakaga atĩrĩ thĩinĩ wa kĩambĩrĩria inya mweri wa ikũmi na nĩo ndenda nyambe thome nĩgetha nake egwĩtagwo faith julius faith julius eh, wandĩke kĩambĩrĩria kĩambĩrĩria inya mweri wa ikũmi

nĩ ũrangaĩra nĩ ĩrangaĩra umĩte thĩ ũguo thakame nĩ ĩkayaga na mũgambo na ĩko thakame nĩ ĩkayaga na mũgambo maandĩko makaria wega mũno makauga thĩinĩ wa kĩambĩrĩria kenda mwarĩ wa ithatũ take tũthome mwarĩ wa kĩambĩrĩria kenda mwarĩ wa ithatũ nĩgetha ũmenye authority ya kuhuthira indo ciothe na mahuti mothe acokire akimwira ati ona nyamu cia mithemba yothe ici ni ndakuhe ona mahuti maya mothe ni ndakuhe no nä gå kå he må kana ndå kanarie nyamu na thakame yayo na gä tå mi nä kä nä tondå ũkoragwo thakame-inĩ agĩkĩaria agĩkiuga maandĩko rĩrĩa gũthanda thoma kĩambĩrĩria kenda mwarĩ ithatũ na rĩrĩ kĩrĩa gĩthiaga rĩ cianyu o ta

cio naguo ũguo nĩ ta kuga thakame yacio ũguo rĩ nĩ ũĩ mũkanie kũrĩa kĩndũ na thakame yakĩo ũguo angĩkorwo igongona rĩrĩa ũraruta hingo ciothe ũngĩgakorwo wĩna igongona ũraruta nĩ ũrabatara kũmenya kana kũmenyerera ndũkanarĩanĩrie nyama ya igongona rĩrĩa ũraruta hamwe na muoyo na nĩkĩo gĩatũmaga arawi maandĩko makiuga thĩinĩ wa maandĩko makiuga thĩinĩ wa ibuku rĩa arawi tũkĩria ũhoro wa arawi nĩ tũrabatara kũmenya nginya ibuku rĩu rĩarĩ rĩa kĩĩ rĩrĩ nĩ ibuku rĩrĩa athĩnjĩri ngai mahũthagĩra kũringana na watho ũrĩa ngai aheanaga akahe arawi maandĩko makauga atĩrĩrĩ mweri wa ikũmi na eh, eh, wa ikũmi na mũgwanja mweri wa ikũmi na inya Eh, nĩ gũkorwo ũhoro eh, ha ũhoro wa muoyo nĩ kĩndũ o gĩothe kĩrĩ kĩrĩa kĩrĩ naguo rĩ thakame yakĩo no kĩndũ oro kimwe na muoyo wakio tondu ucio ri eh, nderire ciana cia isiraeli atiriri mutikanaria thakame ya muthemba ona uriku ya nyamu nĩ gũkorwo muoyo wa kĩndũ o gĩothe kĩrĩa kĩna kĩnaguo wĩ thĩinĩ wa thakame yakĩo nake mũndũ o wothe ũrĩa ũkamĩrĩa nĩaka- eh, nĩakaingatwo athengio biũ na angĩkorwo mũndũ ũcio nĩ akaingatwo tondũ warĩkia kũrĩa muoyo wa nyamũ we mwene nĩ gwĩthahia wĩthahagia ũngĩka ikũrũ kahau kĩanda nĩgetha tũkeria ũgũ save time ĩkwĩraga atĩrĩrĩ ũngĩkarĩkia kũrĩa nyamũ na thakame yaguo na yayo kana ũrĩe nyamũ na, eh, na, na, na muoyo wayo we mwene ngai nĩ agatũma ũhũgũkĩre na ũngĩthoma ibuku rĩa gũcokerithia mathani ikũmi na igĩrĩ mweri wa 23 na ngwĩcia rĩrĩ nĩrĩo eh, eh, ngomba kũrĩkia narĩo rĩ- rĩ- rĩgiĩ kĩndũ gĩtagwo eh, thakame nĩgetha nĩgetha ngũtirithie nĩgetha mũndũ wĩtagwo eh, mwarĩ wa ithe witũ ũyũ ũranjĩra etagwo karo karo ngash amenye atĩrĩrĩ mĩtura angĩkorwo wĩ mũndũ wa kũrĩaga mĩtura ovyo ovyo bara ũrĩaga ũgĩthahagia tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhota kũrĩaga mĩtura ũcoke ũ expect ngai akũhũgũkĩre ũthiũ wake angĩkorwo nĩ ũrĩaga mĩtura nyama o yothe kana irio hingo ciothe ũngĩgakorwo wĩna nyama ũrarĩa

na mahori na higo indo iria nyama iria ituĩkanagia thakame thĩinĩ wacio kana iria igaga thakame thĩinĩ wacio nacio nyama icio nĩ imwe cia iria cicinagĩrwo ngai cibatiĩ kũigwo riko-inĩ ihĩe ciothe itoge ithire na ngeria maundu maya nda- nda- okay na- reke njuge ndĩraria maundu maria me- me- mena ũritũ hanini kũringana na mĩtaũkĩre ya maundu ya ya- ya andũ na ndĩ- ndĩraria maundu maya atĩ atĩ tondũ no ũhote kwĩrutĩra igongona ndĩrenda gũgũtarĩria ngwĩre kĩhumo kana ũrutani wa andũ arĩa marutana

ndungata ya ngai no Eh. ũhoro wa thinĩka amen haleluya kegithomere kuma kuma mũhari wa 22 nyamũ Ah. icio rĩ ĩĩ ndĩrenda gũthoma ibuku rĩa gũcokerithia maathani ikũmi na ikũmi na igĩrĩ mũhari wa 22 okay. nyamũ icio rĩ nĩ ũgacirĩa o ta ũrĩa nyama cia thwariga na cia thiia irĩagwo nao andũ arĩa mena thahu na arĩa matarĩ na thahu mahota kũrĩa nyama icio ithĩnjĩtwo o mũndũ eh, o mũndũ ũmwe eh, ũndũ ũkũmenyerera no atĩ ndũkanarĩa thakame yacio nĩ gũkorwo thakame nĩyo nyene muoyo tigagai kũrĩaga muoyo hamwe na nyama ndũkanairie eh, mũitage thĩ o ta ũrĩa maĩ maitagwo ndiĩ kana nĩ ndĩrarĩria mũndũ ũrerwo atĩrĩrĩ ndũkanarĩe nyama kana nyamũ ona kana nĩ thiria kana nĩ thwariga hamwe na muoyo wayo na ũkerwo atĩrĩrĩ ũngĩkana hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo ũmĩnyitĩte rĩ ũgaita thakame ĩyo thĩ ũreke ĩtherere eh, mĩtigage thĩ o ta ũrĩa maĩ maitagwo eh, ndũkanamĩrĩe nĩgetha eh, ũkona wega we mwene ona ciana ciaku iria igoka thutha waku hĩndĩ ĩrĩa mũgakorwo mwĩkĩte ta maũndũ marĩa monagwo magĩrĩire nĩ jehova no rĩrĩ indo ciaku iria nyamũre o na iria eh, ciamũrĩirwo jehova nĩ ũndũ wa mwĩhĩtwa nĩ ũgacioya ũthiĩ nacio handũ harĩa eh, jehova agathura ndenda kuga atä ndenda kuga atä wĩrĩtwo kana wathĩtwo wega mũno atä angĩkorwo nĩ harĩ kĩndũ kana igongona ũraruta na rĩkorwo nĩ rĩa nyamũ ona kana nĩ rĩa wamũrani angĩkorwo nĩ rĩa ngai thakame ndĩkana- ndũ- ndũkanacemanie na thakame kana ndũkanarĩe kĩndũ na thakame yakĩo

ndũkanamĩrĩe mĩitage thĩ o ta ũrĩa maĩ maitagwo ndũkanamĩrĩe nĩgetha ũkona wega we mwene ona ciana wonage mĩtino wonage ũru yani gũtirĩ ũndũ mwega we wonaga gĩtũmi kĩmwe tu nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ we nĩ warĩanĩirie muoyo na njareke nyambe ngũrĩ ũndũ ũmwe wathoma ibuku rĩa atũmwo ikũmi na inyanya wathoma ibuku rĩa atũmwo ikũmi na inyanya nĩ ũgũthiĩ na nĩ njũĩ nĩ ũkwĩyonera ũthome ibuku rĩa atũmwo ikũmi na inyanya eh, ona ti ikũmi na inyanya ikũmi na ithano mweri wa 28 hĩndĩ ĩrĩa paũlũ ahunjirie mũno akĩhunjieria ndũrĩrĩ ndũrĩrĩ itioĩ ũhoro wa gwĩthema thakame na magongona marĩa marutĩtwo nĩ tondũ wa, wa ngai ng'eni Nga- ngakiuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa paũlũ ahunjirie mũno matũũra-inĩ macio nĩ acokire agĩcoka jerusalemu na arĩkia gũcoka jerusalemu augire ciugo ici agĩthiĩ akĩra petero na akĩra mũndũ wĩtagwo jakubu na andũ arĩa othe marĩ jerusalemu akĩmera ũhoro ũrĩa ngai amũrutĩte andũ a ndũrĩrĩ mabatiĩ gũikara ndũrĩrĩ itioĩ kũrĩa thakame nĩ ũru na ndũrĩrĩ itioĩ kũrua ndũrĩrĩ eh, itioĩ ũhoro wa mĩgiro na mathahu marĩa ciana cia isiraeli ciahetwo na hĩndĩ ĩrĩa ngai atũmire eh, atũmire saulu kana paulu athiĩ akahunjĩrie ndũrĩrĩ nĩ kũrĩ maũndũ mabatiĩ gũkorwo magĩcenjia namo maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩcenjia nĩ maya atĩ andũ acio magarũrwo nĩ tondũ wa tha cia kristo wa ngai na angĩkorwo maragarũrwo nĩ tondũ wa tha cia kristo rĩ hĩndĩ ĩrĩa petero aheirwo ũhoro ũcio magĩikara thĩ na kĩama gĩa athuri makĩra Petero- eh, makĩra paũlũ ũndũ ũmwe andũ acio tũtikũmaritũhĩria watho tũtikũmera marue ta ithuĩ tondũ ona paũlũ matũraga na tito na ndarĩ mũru no ona mũndũ wĩtagwo timotheo nĩwe wamba kũmũruithia akĩmera atĩrĩrĩ andũ acio a ndũrĩrĩ ũndũ ũrĩa tũkũmera no ũyũ atĩ andũ aya matikae kũrĩaga irio irĩtwo kana ma- nyama i- ithĩnjĩirwo magongona ma ngai ingĩ na matikarĩage thakame ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ tarĩ tareke twambe tũthame ibuku rĩa ahibirania Eh. aya ũmũthĩ aka nĩ gũkũhiũha twambe tũthame ibuku rĩa ahibirania na nĩ njũĩ karo ndekũra rĩngĩ atĩ tondũ nĩ arĩte mĩtura mũno abe tũthambe ahibirania ikũmi na ithatũ karo nĩ gũbatara kũhera mũno ngai agũteithie mũno ahibirania kenda mwarĩ wa ikũmi na na ĩmwe reke tũthome Ah. ĩno ĩraria ũhoro wa thĩnjĩri ngai wa wa wa kristo reke nyambe twambe tũthame ibuku rĩa atũmwo please Ah. nĩgetha rĩringane na ũhoro ũcio ibuku rĩa atũmwo ikũmi na ithathatũ ikũmi na ithano atũmwo ikũmi na ithano na macio ũrĩa ũraigua ngĩgweta nĩ tondũ ndĩramenya tũtirĩ na mathaa atũmwo ikũmi na ithano 28 rauga atĩa tondũ atĩrĩ roho mũtheru ona ithuĩ nĩ tuonete arĩ wega tũtikamũingĩhĩrie mũrigo nĩ baũrũ ũraria nĩ atũmwo mararia hĩndĩ ĩrĩa magĩire na mbũndi na tondũ baũrũ arĩ mũtũmwo wa kũhunjĩria andũ a ndũrĩrĩ athuri makauga atĩrĩrĩ nĩ tuonete tondũ ũcio nĩ tuonete okay tondũ atĩrĩrĩ roho mũtheru ona ithuĩ nĩ tuonete arĩ wega tũtikamũingĩhĩrie mĩrigo ũkĩrĩte maũndũ maya eh, matangĩti- eh, matangĩtigĩka namo nĩ maya atĩ okay, sorry Ĩĩ, namo nĩ maya atĩ mwĩthemage kĩndũ kĩrĩa gĩothe kĩhakĩirwo mĩhianano na thakame ya nyama cia nyamũ iria eh, citĩtwo o na ũmaraya na maũndũ marĩa mangĩ makananirio no kĩndũ kĩa mbere nĩ thakame kana nyamũ ciothe ithĩnjĩtwo igathĩnjĩrwo ngai ng'eni indo ciothe ithĩnjĩtwo igathĩnjĩrwo eh, ngai icio mũtikanarĩa nyama icio wa kerĩ mũtikanarĩa thakame gatagatĩ ka mehia marĩa mangĩ mothe o maũndũ macio nomo mabataragia na reke tũigue thĩinĩ wa ibuku rĩa- rĩa- rĩa- rĩa atũmwo 21 mwarĩ wa 25 tũigue ĩrauga atĩa Eh. na wa ũhoro wa andũ a ndũrĩrĩ arĩa metĩkĩtie eh, nĩ twamandĩkĩire marũa makũmamenyithia ituĩro ritũ atĩ methemage indo eh, ciothe iria cithĩnjĩirwo mĩhianano ona thakame na nyama cia nyamũ iria citĩtwo ona ũmaraya ndĩrenda kuga atĩrĩ na njĩra nguhĩ karo angĩkorwo nĩ ũrakĩrĩaga mĩ- mĩtura either wĩkanie kũrĩa na wambe ũrutĩrwo igongona rĩa gũgũtheria ũhonoke rĩngĩ twambe tũkũhoere oro rĩu tondũ angĩkorwo angĩkorwo matukũ macio mothe ũrĩte thakame ũrabatara mbe ũigĩrĩrwo moko tondũ kaingĩ na kaingĩ ngai ũngĩrĩa nyamũ yothe ĩna thakame nĩ gũgũthahia ĩgũthahagia yagũthahia ngai ndakuonaga mandĩko mauga atĩrĩrĩ ehũgũraga na kũngĩ na nĩ harĩa ndĩrageria kũ- kũ- kũhĩka mathaa tondũ tũkĩrĩ na mabuku maingĩ mũno tũbatiĩ gũthoma ona wathoma ibuku rĩa hibirania ya kenda ikũmi na ĩmwe nginya ikũmi na eh, na inya nĩ ũkũigua jesu we mwene kĩrĩa gĩatũmire akaruta thakame na nĩkĩo gĩatũmire wone ona iburahimu hĩndĩ ĩrĩa athire gũ- kũruta mũrũ wake wa mũmwe isaka agĩthiĩ kuga nĩ kũmũthĩnja tondũ kũruta igongona nĩ gũthĩnja handũ ha aite thakame ya isaka rĩ areheirwo mbũri nĩgetha aite thakame ĩno amĩite thĩ gũtirĩ handũ mũndũ wothe wamũrĩirwo jehova kana nĩ mũrawi kana nĩ eh, twamwĩtaga atĩa mũndũ wamũrĩirwo jehova ya mũndũ wothe wamũrĩirwo jehova gũtirĩ handũ ahutanagia na thakame rĩu kĩrore wone magongona maitũ ũndũ wa mbere mwambaga kuga mwambe mũtũndĩrwo ũyũ no kwĩrĩte ihu rĩtingĩtũndĩrwo rĩtarĩ thakame no kwĩrĩte mĩtura ndĩngĩtũndĩrwo ĩtarĩ thakame angĩkorwo nĩ ũrĩaga mũtura wa gũtũndĩrwo ĩna thakame wambĩrĩrie kwĩrirĩra hau tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũbatiĩ ona ũngĩkona igongona thakame wone nĩ yambĩrĩria gũthakwo nayo nĩ kũrĩ andũ marĩaga nyama no nginya wambe ũtobokie thakame-inĩ nĩgetha ũcoke ũmĩrĩe

matibatiĩ kwĩrwo matikae kũrutaga magongona ma mbũri nĩ tondũ ibuku rĩrĩ rĩothe gũtirĩ handũ rĩrĩtwo rĩtiganwo narĩo na nĩkĩo gĩtũmĩte twandĩkĩrwo ibuku rĩa kĩambĩrĩria nginya rĩa kũguũrĩrio nĩ kũrĩ andũ ma- ma- makoragwo manyitĩte mũno mabuku ma ma watho na nĩ kũrĩ wale- andũ angĩ nao makoragwo ma- manyitĩte o ibuku rĩa eh, new testament ibuku rĩerũ kĩrĩkanĩro kĩerũ tu no merĩa ĩyo nĩ atĩrĩrĩ ibuku rĩrĩ rĩothe gũtirĩ handũ hatarĩ na bata jesu araria kauga atĩrĩrĩ mũtikae kwĩgereria atĩ ndokire